Унсигезенче елга нокта куеп, унтугызынчы елга аяк бастык. Менә нинди уй-хыяллар белән кердең унтугызынчы елга? Безнең инде ул җырчы кешенең ул уй-хыялы шул бер инде ул безнең. Безнең яңа җырлар, үз өстеңдә эшләү бит инде, һәрхәлдә. Яңа җырлар, матур шигырьләр, яңа программа, яңа киемнәр. Гомумән, эш кайный, Гөлназ. Шулай инде, әле бит январь ае, яңа ел синең туган көн белән, Зөләйханың туган көне белән дә бәйле. Ул бәрбер нидер мәшәкатьләре белән, яңа еллар белән бергә гөрләп узып бара инде, шулай бит. Ашап, ашау инде, ашау өстәлдән киткән юк ерак. Менә ашау димәктән Ризда, менә һәрбер артистның э, теләге, артистның гына бит, мәсим һәрбер хатын-кызның матур Гәүдә кыяфәтендә булу бит инде, гәүдәне саклау, тазармаска, э, фигура матур булырга тиеш дибез. Менә син фигураны саклау өчен нәрсәләр эшлисең? Син диета тотасыңмы? Менә Гөлназ инде ул элегрәк э, диетада сакламыйдыр идек. Хәзер дә әллә ни диета саклау юк инде. Э, Шуңа да карамастан, әзрәк авызыңны тыйсаң, әзрәк ашасаң ярый. Начар түгел.
Түгел. Ә менә син үзең бит инде ризыкны Пешерергә яратасын. Тәмле пешерәсен, камыр ризыкларда пешерәсен. Ул вакытта үзең нишлисен? Мин ашамыйм.
Калганнар ашый, син карап торасыңмы? Кыймак, зур кыймак дип әйтим инде. Пешергән очракта да мин берсен, иң беренчесен ашап карарга мөмкин, ә башкасын мин ашамыйм. Түзеп торасың. Түзәм, су эчәм.
Су эчәм. Менә сиңа дим дә, су эчәм. Ә инде, ансы да бар. Матур булып күренәсең килә, үз-үзеңә Сәхнә кешесе инде ул теге гомер буе ябык булган төштә мин инде хәзер кисәк кенә тазарып хур була алмыйм бит инде шуңа күрә мин инде ничектер һаман шул килеш торасы килү аннан сәхнәдән ябык кеше сылу кеше матуррак та күренә бит әле аңа нинди күлмәк кисә дә килешә шуңа күрә инде бик түзәргә инде чыдарга нәрсә эшләргә күлмәкләр дигәннән э, син бит инде кайчандыр үз күлмәкләреңне үзең теккән кеше бит Э, үзен формалаштырган үзен дизайн ясаган кеше менә э, бүгенге көндә син үзең тегәсеңме киемнәрне яисә тегүчеләргә фантазия калдырасыңмы мин менә бүгенге көндә тегүчеләргә таянып эшлим ә инде фасоны дип әйтимме инде күлмәк фасоннарына килгәндә инде үзем дә бик уйлаштырып бик караштырып гел зур хезмәт инде ул минем өчен. Чөнки эзләнергә кирәк, карарга кирәк, кай нәрсә ошый, ошамый башлый. Шуңа күрә бик таләпчән инде бу. Бу менә мин әле яңа менә шушы арада гына үземә бер тегүче таптым. Яңа. Ул нәрсә эшләп чыгар, менә күлмәкләр тектерергә Бирдек нәрсә эшләп чыга. Шуңа мин бик сөенеп торам инде. Яңа җыр кебек, әй, яңа күлмәк көтәм. Бездә менә э, әйтәләр инде хәзер, менә шундый милли концерт була диләр. Менә ул милли концерт дип әйткәндә син нәрсәне күз алдында тотасың? Киемнеме, җырнымы? Җыр инде бөтен җирдә миллидер инде ул. Мин киемне күз алдында тотам, чөнки милли булгач инде үзебезнең татарга гына хас күлмәк фасуннары, бизәкләре татар үзебез өчен генә хас. Шуңа күрә андый күлмәкләрем дә бар, Аллага шөкер. Аның өстендә дә эшлибез. Бар инде, бар, матур. Менә күлмәкләр. Соңгы вакытта әлбит әле артистның күлмәк белән генә эш бетми, репертуар да булырга тиеш. Халык ярата торган җырлар да булырга тиеш. Шулай. Кайсы композиторлар соңгы вакытта, кайсы шагыйрьләр белән элемтәләр аның?